שטייט אין תמיד בשם דוד המלך זאגט טוב השם לכל אז דער רבונו של עולם פשוט פשט אין פסוק טוב השם לכל דער אייבערשטער גיט פאר יעדן איינעם פאר יעדע מענטש יעדע אינדיווידזשעל יעדע טראכט דער אייבערשטער האט מיך אויסער דער אייבערשטער דארף מיינע תפילות בפרט די יצר הרע יצר הרע ברענגט פאר א מענטש א שטייט אין תמיד בשם אז די יצר הרע וואס הייסט יצר הרע לשון יצר איז לשון צער ער מאלט דיך אראפ א שלעכטן בילד ער מאכט א ער פעינט דיך אראפ ער מאכט דיך א מאך דיך א פעינטינג, מאל דיך אראפ א בילד כ ו, די וועלט איז שלעכט, רבונו של עולם איז שלעכט, דער די ביסט שלעכט, יצר הרע, ס'איז לשון צער הרע, א מענטש, א מענטש קען נישט גלייבן, דער רבונו של עולם דארף מיך, רבונו של עולם טוב ה' לכל, דער רבונו של עולם איז גוט פאר יעדן איינעם, תמיד ובשם טייטשן טוב ה' לכל, דער רבונו של עולם איז גוט לעקויער פאר יעדע זאך, יעדע זאך, יעדע קלייניגקייט, פאר דעם א מנהל קומט אריין אין יעדע זאך, א מענטש וואס לעבט מיט א מנהל, א מענטש וואס לעבט מיט שביתי השם און ערגעץ איז מיט די ערשטע מאל שולחן ערוך, מיט דעם הייבט זיך אן די גאנצע שולחן ערוך הייבט זיך אן מיט דעם, איז א האט א אנדערע לעבן ווייל עס קומט עס קומט דיך צוניץ אין יעדע זאך, די צוויי זאכן גייען צוזאמען, די פשוט'ע פשט מיט די טייטש נגדי בשם גייען צוזאמען, פארוואס? ווייל אסאך מאל א מענטש טראכט איך האב אזא שווערע סיטועשאן אז ווי קען איך מיך פון דא ארויסזען, טאמער גלייבסטו באמת אז טוב השם לעקויער דער אייבערשטער קען דיך צוניץ קומען, און יעדע תפילה און אמונה און בטחון קען דאך זיין אין יעדע זאך, דעמאלטס איז טוב אז השם הק' דער אייבערשטער גיבט צו יעדן איינעם, ווייל יעדע מענטש, נישט קיין חילוק וועלכע שווערסטע סיטועשן האסטו געזען, דער רבונו של עולם קען דיר העלפן, למשל איך בין באלנס צייט יעצט א מורא'דיגע מעשה, אז אז ער פארציילט זיי ער האט ער ווייזט די פיקטשער ער ווייזט די פיקטשער פון די עקסטער די די די די דאקטערס צעטלעך, אז ער פארציילט א מעשה אז א מיידל האט באקומען א. א גיפס, א עלף יעריג מיידל, זי האט זייער געוויינט אז זי דארפן האבן, זי האט א, איר מאמע'ס ברודער האט חתונה, זי וויל נישט גיין מיט חתונה מיט א גיפס, די קלייד וועט נישט פיטן. זאגט דער מיידל, אקעי שוין, גיי זיי מזל פאר א עלף יעריג מיידל, עס איז נאך נישט ערגער, וועלטס דא ערגערע צרות ווי דעם. אבער מאז זי איז געווען אויסוועלט, זי האט אויסגעוויינט און פארפירט, שוין. זי איז געווען, זי האט זיך צובראכן די האנט, און זי האט געלייגט גיפס, זי איז געווען עקסטער, האט געלייגט גיפס. דעם אנדערן צופרי האט זי מודה געוויינט ביים דאווענען און איז געגאנגען אין סקול, זיי האט געוויינט ביים דאווענען זי וויל נישט גיין צו די חתונה מיט גיפס, זי האט מיין מאמעס ברודער האט חתונה, זי וויל נישט גיין צו די חתונה מיט גיפס, זי וויל קענען אנטון די קלייד, געוויינט ביים דאווענען, געוויינט, געוויינט, צוריק געקומען, למעשה אהיים געקומען האט זי געפאלט עפעס די פינגער איז געווען געשוואלן, זי האט געפילט נאמב די פינגער, מ'דארף גיין צום דאקטער טשעקן, טאטע האט זיך פארשלעפט ווילאנג די דאקטער האט אנגענומען אז מ'קומען טשעקן האט די דאקטער איז שוין געווען געטוישט א אנדערע דאקטער. דער אנדערע דאקטער איז גאר א גרויסער דאקטער, ער איז א גרויסער סערדזשענט, א גרויסער, ער מאכט סערדזשעריס, און ער געבט א קוק די עקסרעי, און ער זעט ס'איז געשוואלן די האנט, און נאכדעם ער געבט א קוק די עקסרעי, זאגט ער, ס'איז בכלל נישטא קיין קרעקס, מ'דארף נישט מאכן, מ'דארף נישט מאכן קיין גיפס, כ'נעם אראפ די גיפס.

אבער דאס רבונו של עולם האט גענוג געלט און נאך מיליאן וועגן צו מאכן, רבונו של עולם קען אויך מאכן אז די עקסטער אליינס באקומט א אנדערע ציור, דאס איז א טוב השם לכל, שוין דאס זאגט אלס א הקדמה צו די מעשה וואס איך וויל יעצט זאגן, איז רבונו של עולם געטאן יעדע, אמאל געט אמאל איז עס א קלייניגקייט, אבער א קלייניגקייט א מענטש זעט ווי אזוי קומט צו מיר צו א בחור'ל, ר' מענדל מעגסט הערן די מעשה, טאמער מיין טאטע איז געקומען דאווענען דא, מסמ ע יעצט איז זומער, יעצט איז זומער דא אין קרית יואל קומען אסאך קאנטרי מענטשן וואס זענען נישט פון דא, האט מיין טאטע זיך געשטעלט דאווענען ביי זיין פלאץ, ער שטעלט זיך דאווענען יעדן טאג, זעט ער איינעמ'ס תפילין ליגט דארטן אויף זיין פלאץ, האט ער געטראכט אז יענער זיצט דא אויף זיין פלאץ, וועט ער גיין א באנק אהינציען, ענדיגט דאווענען, זעט ער יענעמ'ס תפילין ליגט נאך אלץ דא, ס'ליגט שוין דא פון צופרי, און ס'איז שוין דא אלץ אפאר שעה, אפשר קען זיין אז אז אז אפשר זוכט ער עס יענער, אפשר זוכט עס יענער, זאל ער אים רופן, זאל ער אים נישט רופן, זאל ער זוכן זיין נומבער, שוין. גייענדיג דאווענען האבן מיר לאנג צו מסדר געווען, ער גייט אראפ, כ'בין געוואוינט צו פענטשער גייט אראפ צום אונטערשטן שטאק צו אייך ארויס ביים פלאץ ווי מ'לערנט, ער גייט אראפ אונטן, קומט יענער ארויף די סטעפס, יענער קומט ארויף די סטעפס און ער, א מענטש פון שטאט, איינער וואס וואוינט נישט דא, דער דער, און דער קרית יואל'ע איד פרעגט דעם איד פון שטאט, דו ביסט, דו זוכסט אפשר דיין תפילין? טוב סא פון ווי ווייסט איך זוך מיין תפילין, כ'זוך זייער שטארק מיין תפילין, ס'ליגט דארט אויבן דארטן ביי יענעם באנק דארט, זאגט ער, כ'האב נעכטן נאכמיטאג געברענגט דא מיין תפילין.

בין איך אריין אונטן, איך האב דאך יעצט אריינגעזעצט אונטן היכל ראזענבערג אויף מענין צו לערנען, האב איך געזאגט אפאר קאפיטלעך תהלים, רבונו של עולם שיק מיר צו די תפילין, איך קום ארויף, געהעריג אנגעטון, איך קום ארויס, קום ארויס, קומסט מיר אקעגן, זוכסט אפשר דיין תפילין? ס'איז א קלייניגקייט, ס'איז א קלייניגקייט, א מענטש, מענטשן קענען זוכן תפילין חדשים, נישט מענטשן קענען, ס'מאכט זיך מעשים בכל יום, ער ווייסט נישט, ער ווייסט נישט וואו ס'איז געלייגט, איינער טאר עס טרעפן און אים זאגן, יענער זאל וויסן זיין טעלעפאן נומער. זאגט אפאר קאפיטלעך תהלים, דער אייבערשטער האט אים צוגעשיקט די ריכטיגע מענטשן, די ריכטיגע רגע עס זאל זיך צוזאמקומען, און זה יוצא וזה בא, טוב השם לכל, דער רבונו של עולם איז גוט פאר יעדע קלייניקייט, ווען דו דארפסט א שידוך, זוכסטו א שידוך, ווען דו דארפסט א, ווען דו דארפסט א תפילין, ווען דו דארפסט א קליינע, א שלינג וואסער, א טרינק וואסער, יעצט איז זומער, עס איז הייס, כ'האב שוין דערציילט כמה פעמים די מעשה, עס איז געווען א מעשה בערך צען יאר צוריק בערך, כ'דענק נאך די נעמען ווער עס איז געווען, בחורים זענען ארויפגעגאנגען,

דער יאר רבי איך גלייב אז צוויי מאל דריי מאל אויב דו גלייבסט אמת'דיג עסטו האבן וואסער. דער רבי יעצט גלייב איך אמת'דיג דער רבונו של עולם און המים שלם רבונו של עולם האט שוין געזען בשעת מי אבראיש איך וועל דא זיין יעצט און איך וועל דארפן וואסער און ער האט א וועג פאר מיר אויב דו גייסט אמת'דיג עסטו זען פליצונג זעען זיי א גוי שלעפט א שלעפט א א גוי שלעפט א פעל מיט וואסער און זיי פרעגן אים איך קען אפשר האבן אביסל וואסער? זאגט דער גוי, אוודאי קענסטו האבן וואסער, איך דארף נישט די וואסער, מיין פרדס איז ריין, איך האב מיין פרדס געכאפט א אטאקע, האט אבער מיין פרדס א פיינעם טעם, אמאל איז נישט געווען קיין סינק, ס'געווען ברינען, ס'איז דא א ברינען מיט א גוטע טעם, אדער שלעכטע טעם, טא מיין פרדס האט א ברינען מיט א פיינעם גוטן טעם, ער איז אריין אזא משוגעת, ער דארף יעצט וואסער פון יענעם ברינען פון דריי מייל אוועק, אפאר מייל אוועק, און דאס גאנצע איז, איך שלעפ מיך שוין דריי מייל סתם פאר זיינע משוגעת'ן, עס איז בכלל נישט וויכטיג, נעם אביסל וואסער. טרינקען וואסער ב שם טוב זעסטו? דער אייבערשטער איז א כל יכול אז מען גלייבט אמת'דיג קומט קומט די שפע. שוין און דער בחור האט עס דערציילט אויף אן אנדערע בחור רופט זיך אן א צווייטער בחור ווער איז דער דארט דא איז נישטא קיין פארע דארט איז געווען א פארע דא נישטא קיין ברינ נישטא קיין פארע ס'איז נאר דא אינמיטן א וואלד גאנזאגא פארק א וואלד א וואלד ס'ציט זיך א טרעיל מייל מייל מייל ווי ווען וואס פארע נישטא קיין פארע נישטא קיין ברינען. זאגט דער בחור נאכאמאל, א בחור א מאמין, עס הייסט אבער די זעלבע באשעפער וואס איז געווען, דארף נישט קיין פאליס, דארף נישט קיין ווינער, די זעלבע באשעפער, די גלייבסט מיר נישט ליין די רבונו של עולם וואס האט דעמאלטס געזען, האט יעצט געזען אז דער בחור לעיזער האט ער געהייסן, אז לעיזער גייט דא ליגן אויסגעצויגן, פארטריקנט, און די רבונו של עולם האט געזען די וואסער. דער בחור וואס האט געליגן ניין זאגט ער, זאגט ווייסטו וואס זיי גלייבן, איך גלייב אין מנין של העמים, פלוצלינג זעען זיי א גוי וואקט אויפן טרעיל, עס איז א טרעיל, עס איז נישט קיין זאגער פארק, עס איז א טרעיל, עס ציט זיך מיילן, מען זעט אבער כמעט נישט קיין מענטשן, עס איז נישט קיין טרעיל ווי מען דרייעט זיך, עס ציט זיך אריין מיילן אין די טיפע וועלט, דאס אלטע טרעיל פון צענדליגע יארן, מאכט זיך אמאל אמאל מען זעט א גוי אבער זעלטן, זעלטן, כ'בין אויך געווען אויף דעם בארג כמה פעמים, כ'האב נאך נישט געטראפן דארט קיין גוי הייקן, און און פלוצלינג זעהן זיי א גוי הייקט און ער גייט און זיי פרעגן אים אה יו העוו סאם וואטער, האסט אביסל וואסער? די שאור! נעמט ארויס פון זיין בעק פעק האלט נעמט ער ארויס פון זיין פון זיין פון זיין אויפן רוקן אויף זיין רוקזאק נעמט ער ארויס א באטל וואסער, און זיי פרעגן אים, האסט גענוג? זאגט ער, יא, איך טרינק בכלל נישט קיין וואסער, איך וואק שוין דריי מייל, איך האב נאכנישט גענוצט די וואסער, מען זאגט נאר אלץ אז מען גייט הייקן זאל מען איינפאקן וואסער, האב איך איינגעפאקט וואסער אבער איך נוץ עס נישט, איך וואק שוין דריי מייל, די חברה זענען געווארן נבהל ונשתומם און פארגליווערט אזא, כ'האב דאך שוין געציילט אמאל די מעשה, מען דארף עס חזר'ן, דער רבונו של עולם איז א כל יכול, דער רבונו של עולם, א איד גלייבט באמונה שלימה וואס ער דארף און ווען ער דארף און וואס און נישט קיין חילוק וואס, נאר מער אויף וואט זאגט מען. טוב השם לכל, די רבונו של עולם איז גוט פאר עניטינג, כאפט מען זיך די פשוטע פשט, טוב השם לכל, די אייבערשטער איז גוט פאר יעדן איינעם, ווייל אויב איז ער גוט פאר עניטינג, איז דאך יעדער איינער נישט קיין חילוק אין וועלכע מצב ער דארף יעצט הילף, איז די רבונו של עולם דא פאר אים. אויב ס'איז דא א באשעפער אויף דער וועלט, און אלעס טוט ער פאר אים.